Wel, bore da i chi gyd. Uh, Prysor Williams di enw fi o Brifysgol Bangor, a dwi'n gobeithio bod chi diwrnod uh, diddorol heddiw yma. Uh, Dwi'n drafod newid hinsawdd hefo chi am y 5 munud uh, nesaf yma, um, ond yn y cyd-destun amaeth yn pen llun. Felly, pan da ni'n meddwl am newid hinsawdd ac amaeth, da ni'n amlwg yn sylweddoli um, mae ethol diwydiant yn hollol ddibynnol ar y tywydd. Um, a os ydy'r tywydd a'r hinsawdd yn, yn newid, yna mae hynny yn amlwg effeithiau uh, sylweddol iawn ar, ar systemau amaethyddol y byd. A dyn ni'n edrych fan hyn ar ffarmwr cigeidion, ffarmwr beef yn Awstralia sydd yn amlwg yn, yn ddiodda yn fan hyn o sychdwr um, difrifol iawn iawn. Ac falle pan da ni'n meddwl am newid hinsawdd ac am maeth, digwydd ochr arall y byd. Ond rhaid ni gofio, wrth gwrs, a amaeth yn niwdiant byd eang go iawn. Felly mae beth sydd yn digwydd i system amaeth, i systemau amaeth ar draws y byd, yn ei dro yn mynd i gael effaith ar amaethu y pen llun. um, os a ardaloedd pwysig o'r byd, er enghraifft ar gyfer tyfu grawn, fydd yn mynd yn sych, uh, yna mae hynny'n mynd i gael effaith ar, ar amaeth yn llun, ac wrth gwrs mae'r helynt um, y rhyfela yn Ukraine wedi dangos hynny i ni yn glir iawn iawn. Mae um, beth sy'n digwydd yn eitha bell ffwr, wrth gwrs, yn cael effaith sylweddol iawn iawn ar, ar amaeth a chostau ac yn y blaen uh, ym mhen y llun. Felly, iawn, ni feddwl am newid i'n trawd efe ac amaethu fel rhywbeth sy'n digwydd fel chwarae all y byd, um, ond cofiwch mae hynny'n mynd i dod yn ôl i ben llun, um, ar ben llun ar ddiwedd y byd. Wedi dweud hynny, mae'r tywydd a mae'r hinsawdd eisoes wedi newid ym Mhen Llŷn ac os ydym ni uh, i'r dyfodol yn sicr mae yna ddigonedd o waith sydd yn rhagweld bydd patrymau tywydd Prydain, um, Cymru, Pen Llŷn yn mynd yn fwy eithafol, cyfnodau hirach o sychdwr uh, ac yn y blaen. Felly, Dydyn ni ddim bob tro allan yn gwerthfawrogi hyn bod o'n rhywbeth dyna ni'n uniongyrchol, ond hefyd fel o'n i'n sôn dau funud yn ôl, mae newid hinsawdd yn effeithio ar, ran, ar amaeth o'r rhannau eraill o'r byd. Dwch ar ddau beth yna at ei gilydd, um, dros o ddim dwywaith, uh, mae newid hinsawdd yn cael cymryd effaith ar amaeth uh, ym mhen llun dros y blynyddoedd sydd wedi dod, ac mae eisiau yn barod yn bod yn hwyr. Felly, mae'n debyg y bydd rhaid addasu rhywfaint ar systemau. A falle bod chi'n meddwl, o, mae hyn yn gyfle i dyfu credau gwahanol, cyfleoedd newydd, a falle, dwi'n gwybod, bod chi'n licio ysgol win, a dwi'n ddiddordeb yn, yn yr ochr yma, falle bod chi'n meddwl, falle bod yna cyfleoedd i dyfu fel llanoedd ac yn y blaen. Os iawn, y bydd hynny'n wir. Ond os edrychwn ni ar falla atebion yn, yn e, llai eithafol fel petai, um, sian ni'n edrych ar be mae pen llun yn arbennig o dda am wneud, sef tyfu glaswell. Um, hinsawdd ffafriol iawn ar gyfer tyfu glaswell. Ond efallai yn y dyfodol fydd yr hinsawdd ddim cweit mor ffafriol ac falle bod yna rhai yn dweud y bod hi'n amser cysidro. Be da ni'n dyfu fel glaswelltir? Be am dyfu glaswelltir fwy cymysg yn ytrach na bod ni'n glaswelltir ni'n un rhywogaeth, un species o laswell fel arfer yn uh, rhigwell, raigras, o be am dyfu fwy amrywiaeth. Da chi'n gweld y gwartheg yn pori um, porfeydd amrywiol fan hyn ar y chwith. Um, Be mae glaswelltir amrywiol yn galluogi ffermwyr wneud ydy lleihau mewn byna yn un peth, a mae hynny, da ni gyd yn gwybod beth sydd wedi digwydd i gwrtaith, yna mae hynny'n gallu gwneud synwyr ariannol arbennig o dda. Um, ond mae hefyd yn dod â buddion o ran bioamrywiaeth, buddion i byd natur, okay, sydd yn gret, os allwn ni um, dyfu glaswellt sydd yn o fydd amaethyddol ac amgylcheddol, wel, beth sy'n ddim i'w hoffi am hynny. Ond hefyd yn y cyd-destun um, newid hinsawdd, mae glaswelltir fel hyn yn aml iawn yn fwy gwydyn, yn fwy resilient pan mae'r tywydd yn mynd yn fwy eithafol. Sdrychwch chi ar y llun ar y ddên fan yna. A bod gennym ni'r amrywiaeth o um, rhywogaethau gwahanol yn tyfu, mae gwreiddiau nhw, eu systemau gwreiddiau nhw yn wahanol, rhai yn gwreiddio dipyn dyfnach um, ac yn y blaen, yn hytrach na bod nhw i gyd o'r un rhywogaeth a bod gwreiddiau i gyd uh, o'r un math. Bethau. Mae hyn i sydd yn gwreiddio ddyfnach, maen nhw'n gallu tyfu a goroesi'n well mewn cyfnodau sychach ac yn y blaen. Mae lot o fyddion eraill i dyfu glaswelltir cymysg, ond yn sicr dwi'n meddwl mae hwn yn rhywbeth fydd na fwy a fwy o ffermwyr yn ei wneud ac yn ei gyrsiwio yn y cyd-destun newydd hinsawdd. Da ni'n gwybod wrth gwrs am werth neillion, werth clofer ers blynyddoedd yn, yn rhoi nitrogen i ni. Um, Os fedrwn ni fynd allan yn llai i chwalu llwch, fel mae'r tractor yn neud y gwylod dde y sgrin yn fan yna, wel, mae yna gost economaidd mawr i chwalu llwch, enfawr ar hyn o bryd, ond hefyd mae yna gost amgylcheddol mawr i wneud hefyd, felly lleia hyn da ni'n gorfod wneud y gorau byd ym mhob ffordd, o ran newid hinsawdd ac o ran busnesau amaethyddol hyfyw yn ariannol hefyd. Felly, pam ddim gwneud gwell defnydd o feillion i roi'r nitrogen yma i'n glaswelltir ni am ddim. Um, mae yna lun mapia yn y canol fan yna, llun yn y canol ar y dde, chymod defnyddio technoleg hefyd, yn gystal â gatebion fatha meillion, da ni'n gwybod am meillion ers pell dros ganrif, wrth gwrs mae yna tebion a, a thechnoleg newydd yn cael ei ddatblygu o hyd, fel y sensor yma, fel pwer ar we, fel be' 'dan ni'n gallu gneud ar 'yn ffonau symudol ac yn y blaen, lot o o dechnoleg gwych iawn yym fedrwn ni ddefnyddio i i i leihau effeithiau newid hinsawdd ar amaeth a leihau effeithiau amaeth ar newid hinsawdd hefyd. Yym plannu coed, plannu gwrychoedd ac yn y blaen. Siŵr fod chi gyd wedi sgwyll efo'r gwertheg ar defaid wedi bod dros y wythnos diwetha yn cysgodi rhag y tywydd, rhag yr, yr hael um, ac yn y blaen. Bod, um, mae gallu bod buddion mawr i'r anifeiliad, ond hefyd yn dod â buddion amgylcheddol. Felly plannu'r coed iawn, y gwrychoedd iawn, yn y llefydd iawn. Um, mae hynny'n gallu dod â buddion e, mewn sawl ffordd. Um, defnyddio data, defnyddio gwybodaeth, rheoli glaswell, cymwythau tyfu glaswell, mae reoli fo um, yn dda wedyn yn bod allan o'r annibynion eraill eto lleihau dibyniaeth ac o'r prynu mewn bwydydd o lefydd eraill ac yn y blaen. Gweld beth allwch chi wneud ym mhen llun leihau gorfod dod â mewn byna o rôl arall, mae'n gwneud gymaint o swnwyr amgylcheddol ac ariannol. Ac yn ola, wrth gwrs, dysgu gyn eraill, bod yna arferion gwych yn ymlaen yn Henllyn ac yn rhannau eraill o Gymru. Mae wastad gyfle a chyfleoedd i ddysgu oddi wrth y gilydd a rhannu arferion dda. Felly, i grynhoi, mi fydd newid hinsawdd ac mae newid hinsawdd yn effeithio ar amaeth y Henllyn yn uniongyrchol ac hefyd yn o gyrchol yn y byd lle mae'n newid i rhodd effeithiwr a maes bod rhan eraill o'r byd mae hwnnw wedi dro yn effeithio ar benllyn. Dwi o'r farn fod rhaid i amaeth bod yn rhan fawr o'r ateb i, i newid hinsawdd um, ac yn amaeth rhan bwysig iawn iawn i chwarae o ran taclo newid hinsawdd um, ac mae'n bwysig iawn cofio hynny ond mae hynny yn mynd i olygu rhywfaint o addasu ar hyd y ffordd Ac mae'n bwysig iawn cofio bod yna lawer o fanteision dros weithredu ag addasu hefyd, a, a bella elw a bwydrau ariannol busnes yn, yn un esiampl o hynny, ond mae yna nifer o esiamplau eraill ac fel, fel dwi wedi dweud sawl tro, Mae lot o'r mesur yma yn gwneud synwyr ariannol, ond hefyd yn, yn amgylcheddol ac wrth gwrs yn gymdeithasol yn ei dro hefyd, felly yn ticio bob bocs. Uh, diolch fawr am eich amser a gobeithio bod hwnna wedi cael uh, rhywbeth i chi roi cil dros dro. Wel.